Nĩ thayũ gĩkũyũ, nĩ thayũ a mũmbi, ũmũthĩ tũkwaria cia kwĩmenya. Kwĩmenya nĩ kĩ? Kwĩmenya nĩ kũmenya we nũ, gĩtũmi kĩa ũmbwo, ũke gũkũ thĩ, na maũndũ marĩa wagĩrĩirwo gũkorwo ũgĩka. Kwĩmenya, kĩambĩrĩria gĩa kwĩmenya nĩ gwĩtambũrũkia, kwĩmenya we mwenyewe, waumire kũ, harĩa ũrĩ nĩ ha, na ũrorete kũ. Kũu nĩkuo kwĩmenya. Thengiũ mũno mwĩroreri, ĩno nĩ mbĩri mũturi show. Ĩno nĩ show ya ũndũire, harĩa ngũrehagĩra kĩrĩra. Haha nĩ Kanyakandetũ, harĩa wonagĩra ũhoni waku. harĩa ũngĩtahia kĩndũ kĩngĩgũteithia na kĩngĩkũhonia thĩna ũcio ũtũraga ũgeragĩra. Reke nyambe ngwĩre, ndakwĩra ĩno nĩ show ĩtagwo Mbĩri Mũturi, na no nyende na no ihoya rĩakwa na ndĩnyihĩtie. Hau ũrehorera, hau ũrerorera ũguo ũrerorera ona okorwo wĩna, wĩna, wĩ nja ya bũrũri kana ũrĩ o gũkũ Kenya, niĩ no ngwĩhoe wĩ ta mũgĩkũyũ ũthiĩ harĩa ũ like ũ share ũcomment na ũ subscribe to my YouTube channel. Ũguo nĩ ũndũ ũrĩa mwega mũno na mũnene mũno ũngĩnjĩka naniĩ ngwĩkage maũndũ mega. Ndathiĩ ndamatha kĩrĩra ngakũrehera, nĩguo ndaruta video. Ndarehe ndereti wa subscribe nĩ ũrĩnyitaga ndũmĩrĩri kana notification nĩ nda release na ndeto iria ndĩkũrehagĩra nĩ cia gũkuonia. Ithuĩ Agĩkũyũ reke tũtige kũhenanagia, tũtũire na ruo, o kũrĩa tũrĩ tũtaramenya maũndũ kũrĩa maratuma no nĩ kinya tũngĩmenya. nĩ nginya tũngĩcoka na mũciĩ tondũ kũu nĩkuo kĩhonia kĩrĩ. Thengiũ ndikwaria mũno, ha marĩtwa njĩtagwo Mbĩri wa mũturi wa Kamau. Ndĩ Mũmbũi wa mbarĩ ya Mbugu, mũihwa na acera mbarĩ. ya marigũ. Niĩ njiarĩirwo kũrĩa Gatanga, Mũrang'a, no ngagĩthama ngathiĩ kũrĩa o gũkũ, rĩu nĩ gũkũ, gũkũ Masaku, kũrĩa njũkĩte gũcaria ũboco, njũkĩte kĩwĩra, njũkĩte mĩhang'o ya gũcaria mbia, nĩguo nyongerere mbũri. Nĩ thengiũ na nĩ thayũ, nĩ thayũ na nĩ thayũ. Nderĩtio ũmũthĩ nĩ kwĩmenya. Stroke kana gwĩtambũrũkia. Mũndũ etambũrũkagia atĩa e mbere ya andũ kana e ndundu-inĩ ya andũ? Gwĩtambũrũkia kana kwĩmenya nĩ, na gĩthũngũ nĩ ũrĩa tugaga know yourself. Kwĩmenya we wĩ mũgĩkũyũ, we nũũ. Thĩinĩ wa gwĩtambũrũkia, nĩ marũngũ matano. Irũngũ rĩa mbere nĩ marĩtwa maku ma ũgĩkũyũ. Irũngũ rĩa kerĩ we wĩ wa mũhĩrĩga ũrĩkũ. Namba ithatũ wĩ wa rika rĩrĩkũ rĩa ũkũri wa thĩ. Namba inya nĩ kĩhumo gĩaku waciarĩirwo kũ. Namba ithano nĩ ũtũũro, kũrĩa ũtũũraga. Reke tũthiĩ irũngo rĩa mbere rĩa gwĩtambũrũkia, marĩtwa maku ma ũgĩkũyũ, wagĩrĩire gwĩtambũrũkia na rĩtwa rĩaku rĩa ũgĩkũyũ. rĩtwa rĩa thoguo rĩa ũgĩkũyũ, na rĩtwa rĩa gukaguo rĩa ũgĩkũyũ, kumania na hau no ĩtambũrũkie na acio angĩ agu, acio anaku metagwo agu. anyu no ĩtambũrũkie nao angĩkorwo nĩ ũĩ marĩtwa. No nĩ maingĩ tondũ magĩthiĩte nginya harĩa he Gĩkũyũ na Mũmbi. Kwa mũhiano, ngehũthĩra mũhiano, niĩ nĩ ngugĩte Pĩpĩri wa Mũturi wa Kamau, no nĩ njũĩ Kamau rĩ, arĩ wa Gathuru. Rĩu kumania na hau rĩ, no ndĩmoĩ no no ndũkarigie rĩngĩ. Reke tũhũthĩre mũhiano ũngĩ. Mũhiano wa mũndũ ũngĩ rĩ, no akorwo agĩtwo tuge kwa mũhiano Kamau. Kamau rĩ agaciarwo nĩ tuge Mwangi. Mwangi rĩ agaciarwo nĩ Njoroge. Koguo we angiuga niĩ njĩtagwo Kamau wa Mwangi wa Njoroge. rĩu nĩ marĩtwa ma ũgĩkũyũ. Namba igĩrĩ, nĩ mũhĩrĩga, mũhĩrĩga waku, wenda kũmenya mũhĩrĩga waku tondũ andũ aingĩ matiũĩ mĩhĩrĩga yao, ũrie aciari aku we wĩ wa mũhĩrĩga ũrĩkũ, acio nĩo mangĩkwĩra. Mĩhĩrĩga nĩ kenda mũihũro na nĩyo airĩtu a ũgĩkũyũ.

na angĩ aingĩ nginya maihũre kenda nginya namba kenda. Ĩyo nĩ mĩhĩrĩga kenda ya ũgĩkũyũ. Rĩu ũngĩkenda kũmenya mũhĩrĩga waku ũthiĩ ũrie thoguo kana aciari aku, baba wanyu ũmũrie nĩ wa mũhĩrĩga ũrĩkũ angĩkorwo nĩ ũrenda kũmenya. Na hau ha mũhĩrĩga nĩ ũcokaga ũkongerera mũhĩrĩga wa mamu wanyu kũrĩa aumire Kũu nĩkuo ũihwa waku. Kwa mami wanyu nĩkuo ũihwa waku ũrĩ. O nao no mĩhĩrĩga o ĩyo kenda ya airĩtu a Gĩkũyũ. Kwa mũhiano niĩ ngugĩte njĩtagwo, niĩ ndĩ mũhĩrĩga wa Ambũi. mbarĩ ya mbuu, na ndĩ mũihwa na acera a mbarĩ ya marigũ. Tuge mũhiano ũyũ ũngĩ tũhũthĩrĩte haha-ĩ, wa Kamau wa Mwangi, Mwangi wa. Njoroge. Njoroge no tuge nĩ mũmbũi wa mbarĩ ya marigũ, mũihwa na tuge anjikũ a mũhĩrĩga wa marigũ. Tũthiĩ mbũgũ ĩyo ĩngĩ ya gatatũ, ũkũri wa thĩ, rika. Rika tugire nĩ marika, rika nĩ rĩa ũkũri wa thĩ. Marika nĩ merĩ, kwĩ Mwangi na Maina. O ũguo tu, niĩ ndĩ Mwangi, na reke njuge angĩkorwo guka guo, rika rĩa guka guo norĩo rika rĩaku. Kwa mũhiano niĩ ndĩ Mwangi, na ndagaire rika rĩa Mwangi kuma kwĩ guka tondũ guka arĩ Mwangi, baba nĩ Maina. Koguo imwana ciakwa-rĩ, kana ciana ciakwa-rĩ, cigakorwo ciĩ rika rĩa baba mũnjiari. na nĩwe maina. Koguo rĩ, nĩ ndatarĩria rika, marika nĩ merĩ, maina na mwangi, we thiĩ ũmenye rika rĩaku nĩ rĩrĩkũ. Namba inya, mbũa ya kana nĩ kĩhumo gĩaku, kĩhumo nĩ kuga waciarĩirwo kũ, Niĩ nĩ ngugĩte hau ndaciarĩirwo kũrĩa Gatanga Mũrang'a, kũrĩa waciarĩirwo nĩ aciari aku kũrĩa maikaraga, kũu nĩkuo waciarĩirwo, kũu nĩkuo thigira waku ũrĩ. Twĩ hamwe, kũu nĩkuo kĩhumo gĩaku kĩrĩ. Kwa mũhiano tuge ona ũyũ tũkũmwĩtaga. Kamau wa Mwangi wa Njoroge, tuge onake aciarĩirwo kũ? Tuge Kĩambu, Gatũndũ ya rũgongo. Tũthiĩ hau hangĩ, rĩa mũico, mbũgũ ya mũico, nĩyo namba ithano, Ũtũro, ũtũraga kũ? Niĩ nguugĩte ndũũraga Macakũũ. Ũtũũro nĩ kũrĩa ũrutagĩra wĩra, kũrĩa wathire gũcaria ũboco, kũrĩa wathire ũmatho, kũrĩa wathire gũcaria mbia. Tondũ nĩ mbia tũgĩthiaga gũcaria tũtikahenanie, twagĩrithie maica maitũ. Kũu nĩkuo ũtũũro waku ũrĩ. Niĩ nĩ ngugĩte ndũũraga Masaku, wee nanga ũtũũraga Nairobi Gĩthũrai, nĩkuo ũcaragĩria ũboco waku. Kũguo rĩ, macio nĩmo marũngo matano. ma gwĩtambũrũkia. Namba ĩmwe rĩtwa rĩaku, mũhĩrĩga wanyu, rika rĩaku rĩa ũkũri wa tĩri, kĩhumo gĩaku na ũtũro waku. Kwa mũhiano reke njokere naniĩ, uĩte njĩtagwo Bĩri wa mũturi wa Kamau, Mũmbũi. mbarĩ ya Mbu, mũihwa na Asera a mbarĩ ya Marigũ, ha marika merĩ ma ũkũri wa tĩri ndĩ Mwangi, Mwangi, mũciare nĩ Maina. Njiarĩirwo kũrĩa Gatanga, Mũrang'a, ngagĩcoka ngathiĩ kũrĩa kũndũ gwĩtagwo Macakũ, nĩkuo gũkũ nĩkuo mathagĩra. tũheane na hau nĩ hega nĩ thayũ, nĩ thayũ. Hau hangĩ tũkũheana mũhiano ũyũ tũkũheanĩte wa Kamau. Tuge Kamau etagwo Kamau wa Mwangi, wa Njoroge, Mũmbũi, mbarĩ ya Marigũ. mũgacikũ wa mbarĩ wa mbarĩa marigũ. Ha marika merĩ ma ũkũri wa thĩ, reke tuge no Mwangi. nĩ wa kũũrĩa kĩhumo gĩake nĩ Kĩambu na tondũ ya rũgongo, no ũboco wake acaragĩria Nairobi Gĩthũrai. Just simple as that. Marũngo nĩ matano, rĩtwa, mũhĩrĩga, rika rĩa ũkũri wa thĩ. kĩhumo na ũtũro o ũguo tu andũ aitũ, ti haritũ. Ũguo nĩguo mũndũ etambũrũkagia ũngĩgathiĩ mbere ya andũ wĩrwo we wĩ kanyoni mũthemba ũrĩkũ, kana ndundu ya andũ, ndundu ya athuri, ũguo nĩguo mũndũ etambũrũkagia, gĩkũyũ ona mũmbĩ aitũ. Na reke ngwĩte ũũ he kaũndũ ngũriganĩirwo, a mũmbĩ aitũ rĩ. nĩ metambũrũkagia tofauti. Harĩa twauga ha mũhĩrĩga rĩ, ta rĩu niĩ ũguo ngugĩte ndĩ mũmbũi mbarĩ ya mbu, ngakiuga ũhiũ wakwa nĩ acera mbarĩ ya marigũ. Angĩkorwo nĩ mũmbiĩ rĩ, hau niĩ ngĩongerera atĩrĩrĩ, na nĩ njũkĩte gũtungatĩra. mũhĩrĩga kũrĩa ahikĩte, kũu nĩkuo ũthiaga gũtungata, tondũ nĩ mũtumia, mũtumia nĩ gũtumĩria makuga oka agatiga ma kũrĩa auma, okaga mũtumia no wĩtambũrũkagia na mĩhĩrĩga ĩtatũ, tondũ nĩ ũihwa wake, mũhĩrĩga wake wa ithe na kũrĩa athiire gũtungata. Ũguo nĩguo mũũmbi etambũrũkagia. Hau thengiũ mũno nĩ kũririkana hau na ũguo nĩguo mũndũ etambũrũkagia. The simple nĩguo tũgĩe thayũ. Gĩkĩ no kĩanjĩrĩria. Nĩ ngũmũrehera show nyingĩ na njega cikũmũteithia. Nĩguo ũkũrie ũthii andũ aitũ na nĩ thayũ, ũkũrie mũima thayũ, nĩguo mbia cigakĩnyita moko to hingo atĩ ũcarie tũbia nĩ ũteng'erire thibitarĩ. No mbara yanyu ĩ kwanyu mũciĩ, andũ macoke na mũciĩ, kũu nĩkuo kĩhonia, kũu nĩkuo ũhonio ũrĩ, kũu nĩkuo ũkuonera ũma. ũcoke kwanyu mũciĩ ũmenye ndeto harĩa maũndũ mahĩngĩcanĩire. Andũ aitũ nĩ ihoya ndĩramũhoya andũ macokererie mĩciĩ kwao kũrĩa maumire nĩguo memenye makĩria kĩrĩa kĩmathumbũraga kĩrĩa atĩ mwĩrĩ nĩ ũgũkorwo na wĩimbo ona ũkorwo na ruo. Wage thayũ ona wĩna mbia icio. ũtarĩ na thayũ, atĩ wĩna ndawa ya mũhuko, mũndũ ndakoragwo na thayũ, gũtirĩ kĩndũ gĩa bata na ũtonga ta gũkorwo wĩna thayũ na ũgima wa mwĩrĩ, na ngoro ĩgakorwo ĩkirĩrĩ ĩ thaka hĩndĩ ciothe. Ũcio nĩguo thayũ, wona ũgĩthiĩ imatha rĩaku-rĩ, nĩ ũgũthiĩ you give to the fullest nĩguo tugaga, reke ndĩmwĩre tafadhali ndĩra post ĩno, wa kũigua aigue, tondũ kwĩ rĩu atĩrĩ, njũgũ ĩ matũ rĩ, ndindĩko ĩ magũrũ, no ta kanyua iraire rĩ, ndogo ĩkerita. Na ĩno ngũmĩ post hau YouTube-inĩ, nĩguo wa gũteithĩka ateithĩke. No nĩ nyingĩ ciroka andũ aitũ. Ngũmũrehera ndereti nyingĩ mũno, kwĩna ũhoro wa mĩruru, kwĩna ũhoro wa...

na nĩ ngũkena no like no watch no comment hau. Nĩ thayũ, thayũ kerĩ na nĩ thayũ gatatũ. Thaai, thathaiya Ngai thaai, thaai, thathaiya Ngai thaai. Andũ aitũ tuonane episode kana video ĩngĩ ngũkorwo ngĩ post. Thengiũ na mũkorwo na thayũ.